Maitei horyvéva, che ha'e mbo'ehararã Freddy Ramón Morel Areco, mbo'esyry mbohapyhapegua. Añembokatukyrýva aja ohína atendiendo la lengua y cultura guaraní regional San Pedro de Luikua Manduju. Sãmbyhára ha'e hína Carmen Denis Bentos, che mbo'ehára ha'e Zunilda Ocampo Sosa. Ñañepyrũmoko ñande rembiapo kóva ko ára pegua, ha'éva hína pohã ñana rehegua. Iporã che irũnguéra jaikuaami jaiporu hag̃uáicha ñande rogapýpe ko'ã pohã. Amombe'use peẽme oiko va'ekue che rehe yma. che mitãvépe ha amete va'ekue che juka peteĩ mba'asy py'aruru hepatitis ha akuera va'ekue la pohã ñanápe peteĩ árape che akanundu ha ha'u la pohã ñana ha mba'eve ndojapói cherehe. Había sido ra'e la che py'arurúma che. Upeichahágui og̃uahẽ peteĩ kuña karai che sy rendápe ha he'i chupe, Mba'éiko ojehu ne membýpe, he'i chupe. Ha he'i chupe, Iñakãnundu hína ja kuehe guivéma, he'i chupe. Añetéiko kuñakarai he'i chupe. Jaheichamína la ne memby. Oho la kuñakarai che rendápe ha he'i chupe, Hesa'ỹijoetéiko la ne memby he'i, he'i chupe la kuñakarai. Péango nda'iporãi péicha he'i chupe, nda la ipire kolór jahesa'ỹijoetereíma. Pévango oiméne hína ipy'aruru he'i chupe. Upe rire mama oñemondýi ha ogueraha, chegueraha peteĩ médikape. Ha ja oñembotýtama la py'aruru cherehe, he'i chupe. Ndaikuaái mba'épa osignifica péro la he'i la ja he'i akói chupe la aha aje michĩmi tardeve ja chejukátama hague. ojapóva'ekue chéve kuñakarai pohã pohã ñana ombopupu heta mba'e ombopupu ha oheukava'ekue che upéva upéva upe ára rie che añeñandu porã ha ahava'ekue tres vése ahava'ekue chupe ha chemongueraite iporã che irũnguéra ndaiporúva la pohã ñana ñande rogapýpe

Carquejilla vacharis, génis Piloides, el nómbre sientífiko jaguaretikápe. Hogue ha hakã pyahu ñanembojetia'e, ñanembojuruhe, omboguapy ñane rembi'u, omondo avei akãnundu orãirõ mymba chu'i ha sevo'i kuéra omombia mba'asy ñande py'agui. Jajagua rete karúngo jaipuru chugui pogue ha hakã pyahu, viola jaipurúva chugui. Ha'e ñande mbohetia'e, ñande mbojuruhe ñande vareavy oja upe ha ñande mbovare'aiteve jakaru jeýma. Mymba chu'i ñande retepýpe jarekóva umi okaru raíva ñande rehe. Ñandekyravéi ñandekiruháre niko umía omombiapaite. Upéramo jakaru hetaiterei avei omboguapýla ñande rembi'u py'aguy umíva iporãiterei. Jahasa jaha che irũnguéra amba'y. Amba'y oje'e chupe hína Pablo Elija Cecropia. Ha'e jaiporu chugui che irũnguéra hogue, hu'ã, poty ha hapo oipe'a ho'u pyti'ajejopy ha omombarete ñane ñe'ã. Jeju che oho kuekue ha pe hu'ã va'e aipoty peteĩ apu'a'i oreko, upéva la iporã ñambo puku porã ha ja'u chugui ha'e ñande py'e ñande jopýva ñande péchove, iporãitei chove ja'u péva. Ménta, jaiporu oho kuéra hu'ãngue ha aipoty. Ha'e omboguapy tembi'u iporã tye yvytúpe g̃uarã, omokotĩ tetepy mymba ju'ígui ha ojepuru avei pyti'a ha pyti'a jejopýpe g̃uarã. Ha'e jepuru chugui che irũnguéra hína hogue, hu'ãngue ha ipotýpe. ha iporãite omboguapy ñande rembi'u jahekei japu'õ py'aytúpe omopotĩ hetepy mymba chu'íagui ojogua avei ha'e la pe jaguarete ka'ápe ha menta'i para los nervios he'ívo iporã ichupe jaha avei hína pe rire rúdape Ha oguereko ha vitamína C. Péva iporãhína taimbíra ñembyaipe. Ha ombosyry porã la ñande ruku he'ípecha oguereko vitamína C, upévare iporã taimbírape he'i. Ombosyryry porã tuguy, ojuka sevo'i ha omoingo porã ryepy.

Ha upéi jaha chupe hína Cedrón tapi'i. Omoĩ porã ñande retepy omboguejy tyegu omboguejy akãrundu. Cedrón katu ojepuru cheihoguekue ha hapokue. Ha oĩpoĩ porã ñande retepy, ñande py'a vai umi tembi'u ja'u rasã omboguapy ñande rembi'u, ha omboguejy akãrundu.

Iporãtyrepe jaiporu avei mondýi hag̃ua mymba chuguikuérave. Iporãhína sapy'arei ñaneakãnundu g̃uarã umíva, iporã avei ja'u chupe ha jahekova'ekue ñande ryepýpe ha ojohugua avei ha'ehína pe jaguarete ka'ápe, iro ha'e ndovaléi la teiko ja'u. ha ojepuru hoguekue ha hakãngue kyrĩmi ojepuru chugui hesakã porãpa ñande cheñonguéra jaho hína ñanemoñe'ẽ ñanemoñe'ẽrã ha jahasa hag̃ua ñande rembiapópe jaháva hesakã porã iporã péva che irũnguéra ha Mba'épa pohã ñande jaipuruve ñande rogapýpe akãnundupe, py'aguýpe, py'ahasýpe? Mba'éva jaiporumíva? Anís, Mba'épa jarekove ótro hína? Mba'e pohãpa jarekove? Gordo, Pende katu py'aiterei che irũ. Mba'épa jarekove hína orro? Mángo roguépe ha'e avei porãpe presiónpe g̃uarã. Iporã che irũnguéra jahasa ñande rembiapo g̃uarãpe, ha'éva hína he'i mbecha moñerãgui aguenohẽ mba'e pohãvepa ojehapejoko ko'ã mba'asy. Mba'e pohãveva, ñande ñamoñe'ẽ añetetépe ko marandu pohã ñana rehegua. Ha hova karundu mba'e pohãveva japejokóta ani hag̃ua ñande jagarráke. Mba'e karundu mba'e pohã ikatu japejoko pe ani hag̃ua ñande jagarra. Ñañogueromandu'amína, ñamindu'umína ñande.

oĩporãitereiko la ñañemomarandukóre ikatu avei jajeipuru ñande roguapýpe. Ha jahasávo ñane rembiapo hína ja he'íva mokõihápe, jajeporeka marandúpe térã ha mba'e porandu mba'e pohã ñanápa iporã ko'ã mba'asýpe ha ahai pa'ũme. Añemo... Jahekáta marandúpe, jahekáta katu jajeporkase Internétpe, jahekakuaa katu jaha ñaporandu mba'épepa, mba'e pohãpepa ikatu ñamonguera ahy'o rasy tyvepe g̃uarã, tairasýpe, tyasýpe ha tesarasýpe. Ña japomína oñembyakuerapa peteĩ ahy'o rasýpe. Mba'e ñande jaipuru ahy'o rasýpe ñande rogapýpe teĩunguéra? Mba'e jaipuru? Jaimi ápe oñondiekuerapa oiméramo ndoikuaáiva ñane angirũkuéra ikatu oho ojapo hína. hoguapýpe ijahy'o rasývo g̃uarã hikuái. Yvyra pytã. Yvyra pytã pire. Mba'épa jarekove pohã ikatu ajepuru ahy'o rasýpe? Ñañemorakãmína hese Internétpe heta oĩrã pohã ñanema'ẽ ikatu ajeporuhína. Ha aja remiõ ñandie. Arasa rogue. Oĩporãiterei che rũ. Heta oĩ la pohã jeporukuaáva, ha jahána ñañembotove jaha gotye pe g̃uarã. Sapy'arei ñande ryke rasy omorãpa mba'e ikatu jaipuru chupe. Ha pe heta voi jareko hína ñane marandúpe ikatúva jaipuru chupe. Ha mba'épa ikatuve pohã jaipurúva ñande guapy otro lado ikatu ñaporandu, ñañakompleta jaha oĩva.

Serón Paraguái roguerykue. Iporãpéva piko, ko'ág̃a raẽ ahendumi la Serón Paraguái iporãpévape, péro ñimportánte pe jaikuaami jajeporu hag̃uáicha. Ha che irũnguéra jarekói yvy he'i tésa rasýpe, tésa rasýpe pe pa'i ikatu jaiporu.

Ambosýi ambue pohã ñana réra aikuaáva ha ahai ijykére mba'e mba'asýpa omonguera. Opa jajapóta che irũnguéra hína pohã ñande jaikuaáva. Japóta oñondivekurapa ha ja'évo jamoĩta la pohã ñana réra ha ijykére jamoĩta mba'e mba'asýpa omonguera. Oĩ porãpa che irũnguéra? Ja'e katu chendive ha jajapopa hag̃ua. Mángo rogue. Japa mba'emba'asýpe iporã.

Jarekohína irundy tembiaporãhína jareko jahávo. Oĩ porã che rengue jaikuaa hesakã porãpa ñande ñane rembiapo, jahaguahína. Hesakã porãite iporãpe achirũ. He'i amoñe'ẽ marandúpe mba'éicha ojejapo pohã ñana ha jajesareko upekuévo. Mba'épa ñikotevẽ, mba'éichapa ojejapo ha mba'éichapa ojeporu.

Ñande rogaygua ndive ha mokõiete jejuta ja'épa oñondiaikuerapa ñamombe'u hag̃ua ojupekuéra. Hesakã porãpa ñande ñane irũnguéra ñande rembiapo jahaókua ko árapeguua, ko irundy hapegua ñañeha'ã tembiapo ñande rogaygua ndive hína. ha ñaporandumi ñande sy ha ñande túvape, ñande tiápe, karai ymakuéra niko heta pohã oikuaa hikuái, heta pohã ha la

he'íva chupe arandu ka'aguy ha'ekuéra oikuaavai jehegui iporãha péva pe ñana pohã ñana jaiporu péicha iporã sirũnguéra ñande rembiapo guapohra pegua ñañemu'ãvo jahávo eh ñañomomandu'ami ko pohã ñana iporãitéva ha iporã ñañogueromandu'a avei ko mba'asy vaiete ñandeja Ñande orekóva chákepe ha'e oike akãrundu vai oújepi hína ha jajekuida hag̃ua chugui ñañangareko hag̃ua ojuehekuéra iporuva'erã tĩ ha juru mo'ãha ha javon, y, alcohol del gel iporuva'erã ñañangarekopávo ojuehe. Ko'ápe che rembiapo kuaakua'arapegua ha